athrawon yn awyddus iawn i ddatblygu technoleg gwybodaeth ar draws y cwricwlwm yn yr ysgol ac mae'r plant wedyn, mae'r cymhelliant sydd ganddyn nhw o fewn y gwersi ac o fewn gwersi trawsgwricwlaidd wedyn ym mhynciau eraill yn arbennig o dda. Dyma cyfrwng y dyfodol, rydw i'n meddwl. Unwaith mae wedi llwytho, mae'n rhaid i chi taipio mewn y wybodaeth ar gyfer y planed rydych chi chwil, eisiau chwilio amdano. Felly, gan i chwilio am y planed Iau, gallwch chi taipo Jupiter mewn fyna, os gwelwch yn dda? Gallai gweld posibiliadau enfawr ar gyfer defnyddio'r internet. Um, yn sicr, mae dyn ni'r cysylltiadau gyda'r byd tu fas, ac wrth gwrs gallwn ni rannu wybodaeth rhwng ysgolion, rhwng ysgolion mewn gwledydd eraill, a hefyd, wrth gwrs, gallwn ni yn y pen draw cael y plant yn defnyddio cyfrifiaduron o gartre yn defnyddio rhwydwaith yr ysgol. Dwi'n teimlo bod nifer o fanteision i'r plant drwy ddefnyddio'r internet. Yn gyntaf, mae'r wybodaeth bydden nhw'n ddod iddi draws yn llawer mwy cyfoes na unrhyw beth gewn nhw mewn llyfr. A yr holl wybodaeth ar gael yn yr internet, mae fel defnyddio llyfrgell eang dros ben. Mae ddim hwnna mwy llawer mwy eang na unrhyw llyfrgell gewn nhw mewn unrhyw ysgol neu mewn unrhyw dre. Mae fel encyclopedia mwyaf y byd. Gelle, os chi eisiau ffindo rhywbeth, yn sicr mae yna ar y we. A'r cyfan sy'n rhaid wneud yw gwybod ble i chwilio amdano fe. Mae disgyblion eisoes yn defnyddio'r internet i'w helpu gyda phrosiect gwyddoniaeth, ac mae'r canlyniadau hyd yn hyn wedi bod yn addawol. Dwi'n teimlo fod gradd i gwaith nhw wedi gwella oherwydd bod fwy o ddiddordeb iddyn nhw mewn defnyddio ffordd newydd o gael gwared fel mwyn gwybodaeth. Hefyd, mae'n bosib i nhw llwytho lluniau o'r internet i'r cyfrifiadur a defnyddio hwnna wedyn yn eu prosiectau ar i wedi cael eu ffotocopïo ac yn y blaen, felly mae gwran y gwaith wedi gwella. Does dim modd i ni anwybyddu'r dechnoleg ddiweddara. Mae arbenigwyr yn amcangyfri y bydd cymaint â 60 y cant o swyddi yn gofyn am sgiliau technolegol erbyn y flwyddyn 2000. Maen nhw'n dod i fi ym mlwyddyn saith yn gwybod mwy a mwy bob blwyddyn ac felly mae hynny'n golygu bod 'da fi llai a llai i ddysgu iddyn nhw i ddweud y gwir. Dim ond myreinio a fine tuning sydd 'da fi i wneud gyda'r plant wedyn pan maen nhw'n dod i ni. Ond mae'r sgiliau yn cynyddu yn sicr a gyda'r dechnoleg yn dod yn fwy fwy rhad a fwy fwy pwerus mae'r plant yn gallu gwneud mwy o bethu yn eu cartrefi. Rwyf yn credu bod yr internet yn helpu pobl i dysgu a mae'n helpu cadw cysylltiadau o gwmpas y byd. Rwy wedi gweld llawer o dudalennau ar yr internet Mae llawer ohonyn nhw wedi helpu fi efo prosiectau fi. Wel, rwy'n meddwl mae'n dda iawn a mae wedi ga-, mae'n galluogi chi i dysgu am gwybodaeth o gwmpas y byd a mae'n helpu chi gyda prosiectau fel y prosiect ni'n neud nawr gyda'r Adran Gwyddoniaeth am y Planedau. Fi'n meddwl mae'n bril achos ti'n gallu ffindio mas unrhyw beth wrth glicio botwm. Ond er bod y Llywodraeth yn hybu technoleg, maen nhw'n poeni bod plant yn defnyddio gormod o galculators yn y dosbarth. A nawr bod yr internet wedi dod i ysgolion Cymru, oes 'na berygl bod plant yn mynd i fod yn orddibynnol ar gyfrifiaduron? Mae wastad peryg bod hynny'n mynd i ddigwydd gyda unrhyw offeryn technolegol, ond wi'n credu mai yym dysgu i defnyddio pethe fel hyn yn iawn sy'n bwysig, a ma' rhan gyda'r ysgol i chware yn hyn o beth. A ma'r yym rhwydwaith, er enghraifft, yn rhoi cyfle i'r plant i gysylltu â'r byd i gyd ac i wneud lot o bethe diddorol iawn yn y cyswllt yna. Felly, rheoli'r yym offeryn fel offeryn technolegol. Dwi'n credu byddwn ni'n iawn wedyn. Wel, mae eisiau gwersi'n druenus arna i achos pan mae'n dod i'r internet a'r computers mae wi'n dipyn o ddeinosor o hyd. Ond os oes diddordeb gyda chi ac y'ch chi'n ffansïo cael go ar syrffo'r internet yna well i chi druan yn cystadleuaeth ni heno achos dyna'r wobr fach sef cyfle i ddau ohonoch chi I fynd i unrhyw cybernet café yng Nghymru i gael go ar yr internet arnon ni, fel petai,